Gêm cynta, na gyd ni'n neud yw paso pêl nôl a mlân rhwng y côns. Cymryd touch a paso am nôl. Chi'n barod? Off a chi. Cymryd touch a pasio pêl am nôl. Da iawn. Gweithio am munud, cofiwch bod ni'n cymryd touch. Da iawn, pasio pel am nôl. Da iawn chi. Bod y pel goffod mynd trwyddo gat. Da iawn. Da iawn. Cofiwch bod y pel yn mynd trwy canol y gaps. Well done. Cymryd cyff, tyffwrdd, nôl trwy'r gap. Da iawn chi. Pimp eiliad ar ôl. Pedwar, tri, dau, un. Oce, okay, gêm nesa, ni'n paso nôl amlan. Ar ôl neu pimp pas, byddech chi yn mynd at y gat, Symud y gât dou cam yn llai, mynd nôl i'r pêl a wneud pump pas eto, os oes pump pas eto yn gwych, bod ni'n mynd nôl, symud y gât unwaith eto, so bod e'n llai eto, dou cam. Pawb yn hapus? OK, 3, 2, 1, off a ni! Cofiwch cyffwrdd y pêl a pasio am nôl, chi cyfri pump os chi moyn, A p'un i'n hapus bod pump pas wedi mynd trwy'r gât, stopi'r pêl a symud y gât. Os ni'n misio, ni'n mynd nôl i rhif un, na, na gyd. Na fe, symud y gât bach yn llai. Da, un, doi cam, a ni'n mynd am pump pas eto. Da iawn. Da iawn, merched. Un, doi, Tri. Pedwar. Pasiola. Pimp, stopio pêl, symud y gap, bach yn llai. A ni mewn pimp pas eto, oce? Okay? Pwy sy'n gallu cael y corns yn bach, bach, bach? Da iawn chi. Stop, good, a nôl, good. Na tri, stop, pedwar, pimp, stop a pel, cwns bach yn llai. Da iawn chi. Hanner munud ar ôl. Faint mor fach i'r gat? Doi. Good. Na fe. Gat bach yn llai. Good.

Through the gates with our partner, driblo mlaen i'r gât nesa a paso eto. So we're going to find an empty gate, pass to our partner, dribble on to a new gate and pass again. Pawb yn barod? Off y chi! So ni'n gweld gat, gat newydd, pasio pel, da iawn, symud mlaen, gat nesa, good, symud mlaen, gat nesa, Da iawn! Cofiwch iwsio gât gwag, remember to use an empty gate. Good, Cari a Lois, da iawn. Pasio, gât nesa Ela, where's the next gate? Good, gât nesa Mabs. Ble mae fe? Pasio. Good, gât nesa. Da iawn chi. Munud i fynd, one minute to go. Sawl gart i ni'n gallu neud? How many gates can we dribble through? Good. How many gates can we pass through? Good, Lois. Gart nesa, Cari, le mae fe? Tu ôl ti, da iawn. Good pass. Gart nesa, Lois, le ti'n mynd? Good. Le mae gart nesa? Efa, lan i Gwils. Good. Gart nesa, Gwils. Ugen eiliad i fynd. Good. Good. Pymtheg eiliad, 15 seconds. Gat nesa, Mals. Good. Gat nesa, Erin. Yma gat nesa. Paso. Da iawn. Pimp. Pedwar. Tri. Dau. Gêm nesa, naill ai yn triongl neu yn sgwâr, ni'n mynd i pasio pêl rownd y triongl. Cari, off y ti, jyst gweld. So paso trwy Gart fyna, Rhys i Lois, trwy Gart fyna, Lois nôl i Cari, trwy Gart fyna. A pryd ni'n hapus, fe allwn ni newid ffordd falle. Yw hwnna'n neud sens? Pawb yn barod? 3, 2, 1, off y chi! So ni'n pasio pel trwy doi gat, tri gat. So Ella, na fe, Erin lan i Mabs, trwy gat, un crot, un i cyffwrdd, un i pasio, da iawn. Ar ôl ni wneud tair lap, ni'n mynd i newid ffordd, oce? Okay? Once we've done three laps, we're going to change the direction. Good. Da iawn chi. Faint bod chi'n hapus bod tri lap wedi cwblhau? Sawl lap sy'n oed? Last lap i Ella Mabli Good, Mabli Erin. O, oh, is y lap to se. Un lap arall. Good. Mabs i Erin.

Cyffordd, paso trwy'r gât, da iawn, paso trwy'r gât, da iawn chi. Ugen eiliad ar ôl. 20 seconds to go. Da iawn chi. Paidwch becso os chi'n misio gât. Byddwch chi'n cwmto lap arall. Ar ôl tair lap, after three laps, ni'n newid ffordd. We'll change direction. Pimp, pedwar, tri, dau, un.